Vakorinto va vumbirhi ku avanyisa ka vunkombo. Vanakulorhi, switshembiso leswi swi nyikiwile hina. Hikokwalaho, hi fanele ku tibasisa, hi susa thyaka hinkwaro ra miri ni ra moya, hi ringeta ku hanya vutomi lebyo hlawuleka swinene, hi ri karhi hi chava Xikwembu. Hi nyikeni ndhawu etimbilwini ta n'wina. A hi endlanga munhu ni un'we leswo biha. A hi nghenisanga munhu ni un'we ekhombyeni. A hi dyelelanga munhu ni un'we. A ndzi vuli sweswo hi ku lava ku mi avanyisa, hikuva ndzi vurile ni le ku sunguleni leswaku mi le timbilwini ta hina, hi swin'we eku feni ni le ku hanyeni. Ndzi vulavula na n'wina, ndzi ri karhi ndzi mi tshemba ngopfu, ndzi tikurisa ngopfu hi n'wina, ndzi tala hi ku chaveleriwa, emaxangwini hinkwayo ya hina Ndza tsaka ndzi tsakisisa. Swi tiyile leswaku loko ndzi fikile eMakedoniya a ndzi kumanga ku wisa ni kuntsongo. A ndzi ri eku xanisekeni matlhelo hinkwawo. A ndzi rhendzeriwe hi timholovo hala ni hala, kutani a ndzi ri ni ku chava embilwini. Kambe Xikwembu lexi chavelelaka lava heleke matimba xi ndzi chavelerile hi ku fika ka Tito, ku nga ri ntsena hi ku fika ka yena, kambe na kona ku chavelela loku mi n'wi kombeke kona. U ndzi byerile hi laha mi navelaka ha kona ku ndzi vona, ni hi laha mi tweke ku vava ha kona, ni hi laha mi chevirikaka ha kona ku ndzi seketela. Leswi swi engeterile ku tsaka ka mina. Hambiloko ndzi mi vavisile hi papila ra mina, a ndzi tisori hikwalaho ka rona. Ndza swi vona leswaku papila ra kona ri mi vavisile, kambe swi ve swa nkarhinyana ntsena. Kambe hambi ndzi nga va ndzi tisorile, sweswi ndzi tsakile, ku nga ri hi leswi mi vavisiweke, kambe hi leswi ku vavisiwa ka n'wina ku nga mi yisa eku hundzukeni. Mi rhwele ku vaviseka ka n'wina hi mukhuva lowu tsakeriwaka hi Xikwembu, kutani sweswo swi endlile leswaku hi nga mi vangeli ku lahlekeriwa. Loko ku vaviseka ku rhwariwa hi mukhuva lowu tsakeriwaka hi Xikwembu, ku tisa ku hundzuka, kutani ku hundzuka loku ku yisa eku ponisiweni. A ku khomisi tingana, kasi ku vaviseka hi mhaka ya swa misava ku vanga rifu. Vonani hinkwaswo leswi ku vaviseka ka n'wina hi mukhuva lowu tsakeriwaka hi Xikwembu ku nga tisa swona exikarhi ka n'wina. Ma nga vona ku hiseka ka n'wina, ni ku navela ka n'wina ka ku tihlamulela, ni ku karhateka ka n'wina emoyeni. ni ku chava ka n'wina, ni ku titwa ka n'wina, ni ku chivirika ka n'wina, ni ku navela ka n'wina ka ku tshinya xidyoho. Hi matlhelo hinkwawo mi tikombile mi ri lava nga riki ni nandzu emhakeni leyi. Hikokwalaho hambiloko ndzi mi tsalerile, a ndzi swi endlanga hikwalaho ka loyi a dyoheke, kumbe hikwalaho ka loyi a dyoheriweke, ndzi swi endlile leswaku ndzi mi komba, emahlweni ka Xikwembu, hi laha mi hi sekelaka ku hi pfuna ha kona. Hi swona leswi hi tiyisaka. Kambe, ku engetela ku tiyisiwa ka hina, hi tsakisiwile ngopfu-ngopfu hi ku tsaka ka Tito, hikuva u kumile matimba lamantshwa emoyeni hikwalaho ka n'wina hinkwenu. Hambiloko ndzi tidzunisile emahlweni ka yena hi mhaka ya n'wina, a mi ndzi khomisanga tingana. A hi mi byelanga nchumu wun'wana loko wu nga ri ntiyiso ntsena. Hi mukhuvo wolowo ku tidzunisa ka hina emahlweni ka Tito ku kumekile wu ri ntiyiso. Hikokwalaho, rirhandzu ra yena eka n'wina ri ye ri kula loko a anakanya hi laha mi yingiseke ha kona, n'wina hinkwenu, ni hi laha mi n'wi amukeleke ha kona hi xichavo ni ku rhurhumela. Ndza tsaka, hikuva ndza swi kota ku mi tshemba matlhelo hinkwawo.